Хәерле көн, хөрмәтле Ингелнур, хөрмәтле җитәкчеләр! Безнең инде районда Яңа ел мероприятиеләре үткән ие. Барлык мероприятиеләр безнең җирлекләрдә һәм Актанышның үзендә происшествиесез үттеләр. Ләкин инде безнең берничә пожар булып узды, шулар буенча кыскача. 31 декабрь көнне сәгать иртәнге сигез дә унҗидедә безнең Күч авылында Партизан Уразаева 31 адресы буенча Өяна дип хәбәр керә. Янгын объекты 48 квадрат метрлы бер катлы агач йорт. Янгын нәтиҗәсендә безнең йортның түбәсе һәм стеналар һәм мебель яна 48 квадрат метрда һәм инде өйнең хуҗасы Габдуллин Рафакаил Рафаилович янгында үлә, кызганычка каршы. Безнең инде янгынның сәбәбе, электр приборларын кулланганда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәү. Монда инде әйтергә кирәк обстоятельстволарны бу кеше, өйнең хуҗасы, туганнары аңлатмасы буенча, утызы көннән үк башлап уже исерек хәлдә күрәләр моны, что безнең иртән, шулай ук кич кенә исерек хәлдә булган була. Һәм инде. Утыз бер көнне светильниктан диван акырында светильник белән китап укыган болар һәм шушы светильник диванга авып, прогар образоваться итеп, төнге вакыт, иртәнге вакыт бу өйнең хуҗасы йоклап калып, шунда инде уяна алмыйча ут кабып, шушылай иттереп, кызганычка каршы, мәрхүм була.
Монда инде. Нияз, без гаепле инде аңа, Нияз. Барыбыз гаепле инде.

Әйбәт түгел. Барып тел, утыр.
Бу безнең инде 66 яшьтәге гражданин була. Безнең одинокий представил гражданнарына категориясенә эләкми, чөнки без одинокий представил гражданнарга кемнәр 70 яшьтән өлкәнрәк, республика программасыннан пожарный извещательләр безнең куелган иде. Әмма ләкин бу кеше эләкмәгәч, инде безнең куелмый калып. Ну, бәлки шушы пожарный чәтеле булган булса, исән дә калырга мөмкин иде. Ял, ялгыз мужикларны бөтенсен дә коеп чыгарасызлар инде, алар бар яшәй инде, бөтенесе дә, яшь булса да, карт булса да. Шулай да. Шулай ук безнең бишенче январь көнне сәгать төнге бер дә егерме өчтә Актаныш авылы, 30 лет Победы, 100 дә дүрт адресы буенча квартира яна дип хәбәр керә. Янган объектта безнең өч бүлмәле квартира, өченче катта. Монда инде бу гражданин безнең төнлә уянып китә. Үзенең аңлатмасы буенча, уянып киткән вакытка моның новогодний елкасы яна, тере елка янган була һәм инде бу буылып, төтенгә буылып уянып китә һәм тышка чыккан була. Исерек хәлдә үзе. Янгын нәтиҗәсендә 30 квадрат метрында зал һәм прихожий бүлмәләрендә мебель, киемнәре һәм стеналар яна. Янгынның сәбәбе шулай ук электр приборларының кулланганда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәү, бу инде төнге леккә, кичке вакытка Йокларга ятканда шулай ук елкадагы гирляндасы кала, шуннан инде безнең янгын чыга. Монда да инде безнең бу йорт 99 нчы елгы күп катлы йорт. Безнең пожарный изчәтельләр белән оборудоваться ителә. 2001 нче елдан соң проект белән һәрбер салынган күп катлы йортта шушы пожарный изчәтельләр оборудоваться ителә уже проект белән. Монда инде бу кешегә повезло дип әйтергә кирәк инде, тагын да азрак, күбрәк эчкән булса, бу кеше шулай ук гражданин, шулай ук пожарда үлергә мөмкин булган. Безнең инде барыбер ул профилактик эшләрнең иң беренчесе булып тора, чөнки менә өч елда без инде, мин аны җыелыш саен әйтәм, 160 кешедән артык безнең кеше коткарылды. Без инде, менә мин Үземнең биш составка да шулай ук алып куйдырдым барысына да, туганнарына да һәм иң беренчедән җитәкчеләр, бәлки үзебездән шулай ук башларга, һәрбер үзебезгә, үзебезнең семьяларга, туганнарга һәм коллективларга куйдырырга, бүгенге көнне безнең министр указаниесе белән, ВДПО оешмасына иң түбән бәя белән шушы пожарный изчәтчеләрне бирергә дип указание булды. Безнең инде районда аның председателе Салимов Айзат Васильевич, ул 250 сумга, кронасы белән бергә, шушы датчикларны кайтара Казаннан һәм инде безнең халыкка һәм кем теләүчеләргә шушы бәя белән безнең датчикларны сатып алырга мөмкин. Чөнки иң беренчедән менә без күпме случайларны рассматривать итәбез, гел шушы пожарный решательләр булган булса, ну, кимендә менә шушы 30 лет победа квартира полностью янып бетмәс иде. Давай оештырабыз, әйдәгез. Авыл җирлекләре сымнарга, авыл башлыклары сынлаша. Яшә, давай, син. Контролларга кирәк, ягъни ничә дәвер фикерләшеп бетерәбез. Һәм инде шулай ук безнең менә без үзебезнең оешмаларда эшләп чыккан ветераннарга, безнең без бит инде менә ничектер спонсорский помощь үзебез ярдәм итәбез һәм шушы мәсьәлә дә безнең пожарларда иң күп үгеләләр ул пожилой гражданиннар яки шушы исерек хәлдә булган төрле возрастта булган гражданиннар. Пожилойларны без, ким дигәндә, шушы үзебезнең ярдәм белән, ул 250 сум бер датчик, 500 сум ике датчик кимендә куела квартирага, өйләргә. Ул бик олы бәя түгел, ләкин ул шушы безнең эшебез, кешенең коткар кешене коткарырга мөмкин. Һәм инде мин шулай ук һәрберебезнең үзебезнең җыелышыбызда мин шулай ук тәкъдим итәм, мин үзем әйтәчәкмен мианы, безнең янгын объекты ул оборудованмы датчик белән яки юк.